Nā rātou i toro i te nuku roa o Te Moana-nui-a-Kiwa me Papatūānuku. Ko ō rātou tapuwae i kākahutia ai i te mata o te whenua, he taonga, he tapu. Koe tēnei kara kua katohia te ringa kaha o Aitu Aitu here Aitu Kikini Aitu Tāmaki Kotahi tonu te kupu mō E okioki E okioki E okioki Kua rua ngā huru mā ono tau koe kua ngaro i a mātou E tangi tonu ana te whatumanawa E haehae tonu ana i te kiri. Haere atu rā e kara. Ā, i a mātou e tamariki ana, e, pōhēhē, ā, ko te haere a Granny Pāpā ki te hui. E a te hui, ah, e aua. He hui te hui. Engari ka pakeke nei, na ka tiro atu, Hu, e mara te tini o nga turanga. He mea kaiarahi i te rua tekau ma waru. Runga ia i te poari te kaunihera ā-rohe nei mō te Pēwhairangi. Kaumātua, e hia nei ngā kaupapa, koia ki te kaumātua. Nāe. Ko te kōhanga reo anō tētahi. I hia nei ngā marae kua tae atu au, ā, kua mana ia he kaikōrero ki runga i ō rātou marae. Kei runga ia i te runanga o te Tiriti o Waitangi, he tino, anei, he ope tawhito rā, ko ngā uri o rātou mā i hainatia i te Tiriti o Waitangi, koia te kaumātua whakamutunga o taua rūnanga. Ka mutu, ko ia tētahi o ngā mema o te, hei te ingoa o te mea, Porinīhia rā? Āe, te Polynesian Heritage Trust. Mō tētahi wā kei runga ia i te New Zealand Federated Farmers, tēnā pea ko tōna taha Nāhinara tērā. Āe. Engari, ko Kuranipa a Kuranipa. Ki a māua nei, āe, koia tēnā, Kuranipa. Kia haere tō pō ki uta, kia haere tō pō ki tai, kia haere tō pō ki waho o te wheriko, te tapu e haere, i tua haere, i waho haere, i te wai kō patapata e rere nei hoki mai ko te wai mahuru korou noa, korou ora, whitiwhiti ora i te whei ao ki te ao mārama, tihewa, mauri ora. I a au e tamariki ana e mahara ana i te ata tū. Te wāhi o te rua toru karaka i te ata, ka ara mai a Granny Pāpā ki te kōrero.

Kite mātou i tōna tapu. I a au e tamariki ana rawa au e tino mārama ana ki tana mahi. Engari e mahara ana au ka rongo i tana reo e orooro nei ki roto i te whare. I a ia e waiata ana i te pō tahi ka rīri a Granny Mama. E Hemi tau, ka ara mai, ka oho mai Āu mokopuna maha, nā, ka riro ki a koe rātou e tiaki. Koia rā ērā ko ngā maharatanga. I rongonui a Tā Hēmi Hēnare mō āna whakatauākī me āna rotarota maha, ā, e pāorooro tonu mai nei ki tēnei ao kikokiko nei. E tama e, e tama e, e tupu ana, e pihi ana o Pakiaka ki a Papa o Mangakiarangi. Tō tinana he aki ngā hau e kore tae te whakaueue, he ruruhau, he marumaru koe mō tō whānau, tō hapū, tō iwi. Ko te reo te kākahu o te whakaaro me te huarahi ki te ao tūroa o te hinengaro. Ka kiri rā taku tapu e, he niu here, he niu here, he niu tāria. Tākina te kawa. Ko te kawa neke ake taku kawa e ai kia whanake ki runga ki te hāhaunga o te rangi, ki te kimihanga o te rangi, ki te rapunga o te rangi. Rangi nui, rangi nui, rangi nui. Tā te mea ko te nuinga o te wā ka kite te motu whānui i a ia e tū ana ki runga i te marae. Engari ki roto i te kāinga, hāti kē hē te tangata. He rongonui ngā kōrero e pā ana ki a Karanipāpā e mahi nanakia ana. Mahi nanakia ana ko tetahi ki roto i te urupā o Takapuna, na ka tukuna atu e Karaini Pāpai tetahi poraka ki roto i te pūkoro o tōku ingoa a Peeni Tupuna. Ko taua kaumātua rā no te ao kōhatu. Tahi ka kite nei te poraka ki roto i te wāhi urupā, ka mātaku pai a. Pēni tupuna tahi ka tīmata ia te karakia nē. Ka peia i te tangata, ka tīmata a ia te karakia, ā, hei whakanoa, ā, hei peia atu i tēnei poraka. Hoi ara ēnā ko ngā māhi tēnihanga a Karani Pāpā kīhai te motu whānui i kitea. Tētahi i kua hoki mai ki a au ko te taenga mai a te kohanga reo ki te Tai Tokerau. Tau atu a Henrietta Maxwell mā tōna māmā, wetahi tokotoru rātou i tae atu ki Otiria. Engari te pakaru, te motokā matua a Graham Latimer i pakaru tana waka. Nō reira, haere ure kore atu. Nā, ka pōwhiringia te tokotoru nei. Ngā kōrero i puta mai i a ia, ko kore au e whakaaro i a au e tupu ana, e tupu ana. Ki a au i mōhio he tangata pērā ia. Engari, meakea nei wana kōrero. E koutou mā, tū mai, whakamāramahia taku iwi, te kaupapa nei a Te Kōhanga Reo. Nā te mea kua, kua tae ure kore mai koutou, ka tae anō mātou te, te moe, moe i a koutou. Nā te mea, engari, ko au te ranga, rangatira o tēnei whare, Kōrerohia mai wō kōrero tō kaupapa nā mēnā e pai ana, ana ko ko whakarerea koutou. Nā ka tū atu te māmā Neni Henrietta e ko tāna e e kara tukua wā tāua wairua kia pūremu. Kaua e tutuki a tinana wo korero, engari tuku awa tawa wairua kia puremu, a kia whai uri wairua tenei kaupapa te kohanga reo. Na, na te pai o era korero ki ona taringa, ka tu atu ia hei whakakapi ka mea atu, Ae, kore matou e moe i a koutou engari ka aitia koutou. Hahaha, na runga i te pai o ana korero, a ki te whakamarama atu ki tona iwi. Nā koia ko ngā kōrero e kua rongohia mōna. Me pioke he āwheo mō te kohanga reo, he taonga nā te Atua, he taonga e kore e ngaro i ngā tau whakahuihui, i ngā tau takaoriori. Engaki,

Rau tangata, runanga mai Ngāti Hine. Kīhai i whakaiti te maha o te manuhiri ki Otiria i tēnei ata. I te taenga ki te wā e wehe atu ai a Tā Hēmi Henare ki te wā kāinga. So we miss him uh, tremendously. Tangi pai te ngākau.

Nō reira e te tupuna, kua korikori mai nā e koe ki runga i te pae o mahara. I takahia rā tāua i te ara whānui, ki runga i tō takotoranga i tēnei wā, ko Hikurangi, ko Mōtatau e whakamaru nei i a koe. Haere mai, haere. Ko te poupou o ngā kupu, tu ana te rarangi maunga ka ngaro te rarangi tangata ka heke, ka heke, ka heke. E Karani Pākao ki ngā mahara te wā i a koe whakaoho ana i te reo o te tītītai e whakaoho ana i te reo o te turuki. He karea tōpuni koe he mata whakarewa ki te waingārahu, ko koe tēnei e takoto mai nei takoto mai. Takoto mai, takoto mai. Horahia ra ko te rangimārie, Hora marika ko te mauritau.

tū ki te ao, ā, tū he rangatira. Koirā ngā kōrero ōhākī i waiho he whakaaroaro mō ana hōia, nē. Kua tawhiti kē tō haerenga mai kia kore e haere tonu. Kua nui rawa ō mahi kia kore e mahi nui tonu. Hikina te titiro waho atu i ngā repo o te kāinga. Ko ngā mātauranga o te ao, haere, kimihia. Nā, ko reira, hoki mai koe ki te kāinga he rangatira. He tama, haere mai haere. Kua puta koe i te whakamātautauranga nui hei pononga motuhake. Haere, whakaiti, whakaiti.